Asinain an cungah hin ṭuanvo ka ngei tiin a ruah ngaingai, zeicahtiah Efesa khua khan rianṭuantu kha a thah hna i cu hna nih cun hi khua hrawngah hin Khrihfabu cu an va ser hna. Paul nih hin Kolos khua ah hin cawnpiaktu hmaan lo kha an um i cu hna nih cun Pathian hngalhnak le Khamhnak tling hmuh khawhnak ah hin uktu bawi le nawlngeitu hna kha biak an herh an ti kha a theih. Cun cu hlei ah hi cawnpiaktu pawl nih hin Khrihfa mi nih Cun phungphai tampi zulh awk hrimhrim kan si i kan cuarpar hawi hna zong hi kan i tan hrimhrim awk a si an ti. Hleiah ei le din kong zongah hin ulh amhmi kan ngeih hrimhrim awk a si an ti fawn. Paul nih hi hna pawl cawnpiaknak hmaan lo cu Khrihfa phung cawnpiaknak a si lo ti kha langhter a duh. A lehnak hna a muru cu hitihin a si ko: Jesuh Khrih lawnglawng nih hin khamhnak tling cu a kan pek khawh i hi a dang cawnpiaknak hna hi cu Jesuh Khrih sinin a kan pialtertu an si lehlam ti hi a si. Khrih thawngin Pathian nih vawlei kha a ser i Khrih thawng ṭhiamṭhiam in Pathian nih vawlei cu amah sinah khan a kirpi ṭhan lai. Cucaah cun vawlei caah hin Khrih he i pehtlainak lawnglawng in khamhnak ca ruahchannak a um, cun Paul nih hi cawnpiaknak hi a zummi caah nifate kan nunnak ah zei sullam dah a ngeih ti kha a hun langhter. Hi ca Kolos khua Khrihfabu sinah a hei phurh. Tu hi Taikhikas a si i amah cu Onesimas nih khan a zulh. Onesimas cu Filemon salpa, amah kong i Paul nih Filemon ca a kuat phahmi pa kha a si. Tlangpi hna biahmaiṭhi, Khrih sining le rianṭuannak, Khrih chungah Nunnak thar, tlangkawmnak. A ngan pakhat. Koloss khua i a ummi Pathian mi, Khrih chungah zumhawktlak a simi kan u le kan nau hna. Pathian duhnak in Khrih Jesuh lamkaltu a simi keimah pawl le kan nau Timote ca Kan nau Timo te nih ca kan in kuat hna. Pathian kan pa nih vel le daihnak in pe ko hna seh. Lawmhnak thlacam. Nan ca i thla ka cam tikah kan Bawipa Jesuh Khrih i A Pa kan Pathian sinah lawmhnak bia kan chim zungzal, zeicahtiah Khrih Jesuh nan zumhnak le Pathian mi nan dawtnak hna kong kha kan rak theih. Biahmaan taktak thawngṭha bia kha nan sin a phakter te ah khan ruahchannak zeidah aan pek hna ti cu nanmah nih nan hngalh. Cuticun nan zumhnak le dawtnak nan ngeihmi cu vancung i nan ca i chiahmi ruahchannak cungah an hram cu a dir. Thawngṭha nih hin Pathian vel nan theih ka ti le. Cucu zeidah a si taktak ti nan hngalh rih in nan cungah rian a ṭuan bantuk khan vawleicung dihlak zongah a karh i thluachuahnak kha a pek hna. Cucu Epaffras sin khan nan theih, amah cu kan rianṭuan hawi kanmah aiawh in Khrih ca i rian a ṭuanmi zumhawktlak ngaimi a si. Thlarau nih aan pekmi hna dawtnak kong kha a kan chimh. Nan kong kan theih rih in nan caah thla kan cam lengmang. Pathian nih nannih cu amah hngalhnak le a thlarau nih aan pekmi hna fimnak le hngalhnak in in khahter hna seh tiah Pathian cu kan nawl. Cuticun Bawipa duhning in nan nung kho lai i amah duhnak kha nan tuah zungzal khawh lai. Thilṭha tuahnak kip ah nan nunning cu zumh awktlak a si lai i Pathian nan hngalhnak ah khan nan ṭhang lai. Zeizong vialte kha lungsau thinfual in nan in khawh nakhnga Amah thazaang chungin a chuakmi thazaang nih in ṭhawnter ko hna seh. Cun ceunak ram chungah Pathian nih a mi hna ca i a chiahmi thil i i hrawm ve awkah aa tlak dingmi aan sertu hna kan Pa cu lawmhnak he thangṭhat ko u, zeicahtiah amah nih cun muihnak ṭhawnnak chung khan a kan chuah i a dawtmi a fapa pennak chungah khan him tein a kan luhpi i a fapa thawng cun luatnak kan hmu i kan sualnak cu ngaihthiam kan si. Khrih le a rianṭuannak Khrih cu hmuh khawh lomi Pathian mui a si. Khrih cu Pathian fater, sermi thil vialte hna nakin a cungnung deuhmi a si. Pathian nih Khrih thawng cun van le vawlei i a ummi thil vialte kha a ser hna. Hmuh khawhmi thil si hna seh, hmuh khawh lomi thil si hna seh, amah thawng cun a ser hna. Cun nawlngeitu thlarau hna le uknak thlarau hna le ṭhawnnak thlarau hna zong kha amah thawng cun a ser hna. Pathian nih van le vawlei hi a dihlak in Khrih thawng cun a ser hna i Khrih caah cun a ser hna. Zeizong vialte hlan ah a rak um cang i amah nih cun zeizong vialte hi i ṭhenṭhek dih loin a funtom dih hna. Khrih cu a pum a simi Khrihfabu lu kha a si. Khrih cu fater, thihnak in thawhter hmasa bikmi kha a si. Thihnak in thawhter a si cu zeizong vialte ah hin pakhatnak a si zungzal nakhnga caah a si. Fapa nih Pathian sinah tlamtling tein a chungah A ngeih cu Pathian biakhiahnak thawngin a si. Cucaah a Fapa thawng cun Pathian nih van le vawlei cu a dihlak in amah sin i kirter ṭhan kha a timh. Pathian nih a Fapa vailamtahnak cung i a thihnak thawng khan remnak a ser i cuticun van le vawlei i a ummi thil vialte kha amah sinah cun a kirpi ṭhan hna. Hlan ahcun thil ṭhalo nan tuahmi le nan ruahmi ruangah khan Pathian he nan i nan rak i hlat i a ral ah nan rak i ser. Sihmanhsehlaw atu cu a Fapa a pum le a titsa in a thihnak thawng khan Pathian nih a hawi ah aan ser cang hna i cu ti a tuah cu a hmaika ah thiangte le dotla le sualnak ngei loin luhter aan duh hna caah a si. Cucaah nan zumhnak kha fek tein nan i tlaih zungzal lai i nan dirhmun ah khan fek tein nan dir zungzal lai. Nan theihmi thawngṭha nih aan phurhmi hna ruahchannak kha thlau hrimhrim hlah u. Hi thawngṭha hi Vanrang tang khuaza kip ah sermi thil vialte sinah chimmi thawngṭha kha a si i keimah Paul hi cu thawngṭha sal cu ka si. Khrihfabu chung Paul rianṭuannak Nan ca i temhinnak ka huahmi ah hin kaa lawm ko, zeicahtiah ka pum in ka inmi temhinnak ah hin Khrih nih a pum a simi Khrihfabu cu ca i a inmi temhinnak a baumi kha ka tlinter. Cun Khrihfabu sal ah cun Pathian nih khan a ka ser i Pathian nih hi rian cu nanmah ṭhatnak ding caah a ka pek. Cu rian cu Pathian bia tlamtling tein chim kha a si i cu a bia cu kan hnulei chan chung vialte Pathian nih a thuh i atu i a mi hna sin i a phuanmi hi a si. Pathian nih aa tinhmi cu mi vialte caah siseh tiah a rak ruahmi biathli, a sunglawi i a lianngan ngaingaimi biathli, a mi hna sin i a phuanmi cu a si. Cu biathli cu Khrih cu nan chungah a um i cucaah nannih cu Pathian sunparnak kha nan i hrawm lai timi hi a si. Cucaah Khrih kong cu mi vialte kha ka chimh hna, cucaah a mi kip kha kan fimnak Nih a phanh khawh chungin ralrinnak kha kan pek hna i kan cawnpiak hna. Cucu zeicahdah kan tuah ti ahcun Khrih he i pehtlai in ahopaoh kha nu tling patling in Pathian hmaika ah chuahpi hna u sih ti kan duh caah a si. Khrih ṭhawnnak le thazaang ka chung i rian a ṭuanmi vialte kha hmangin hi thil hi a can khawh nakhnga heh tiah kaa zuam i ka ṭuan. Nanmah caah siseh, Laodisia mi hna caah siseh, cun pumpak in a ka hngal lomi hna caah siseh, zeitluk fak in dah ka ṭuan ti kha kan theihter tuah hna lai. Cu bantukin kan ṭuan ka ṭuan cu an lungthin kha ralṭhatnak in a khah i dawtnak in pakhat le pakhat an i komh i hngalhnak hmaan nih a chuahpimi hnangamnak tampi kha an ngeih nakhnga ka duh caah a si. Cun annih nih Pathian biathli cu an hngalh lai i cu biathli cu Khrih kha a si ko. Khrih cu Pathian fimnak le hngalhnak aa thupmi hunnak taw a si. Cucaah hihi kaan chimh hna, a hmaan lomi bia in ahohmanh i hlenter hna hlah u. An bia cu zeitluk hmanh in A ṭhami lo ko hmanhsehlaw i hlenter hna hlah u. Zeicahtiah ka pum in a dang ah um hmanh ning law ka thlarau cun nan sinah ka um ko i Khrih chung i a ummi nan zumhnak ah fek tein hmunkhat ah nan dirṭi kha ka hmuh caah ka lung aa lawm. Khrih chung nunnak tlamtling. Khrih Jesuh cu nan Bawipa ah nan i lak cang caah amah he i pehtlai in nung u. Amah chungah hram thukpi in thla u law amah cungah nan nuncan cu inn bantukin sa u law an rak in cawnpiak hna bang khan nan zumhnak ah ṭhawng chin lengmang ko u. Cun lunglawmhnak in khat u. Khrih chungin si loin van le vawlei uktu thlarau hna sinin le minung nih pakhat le pakhat an i cawnpiak chin lengmangmi chungin a chuakmi minung fimnak, santlaihnak zeihmanh a ngei lomi fimnak, hlennak menmen a simi cu hmangin ahohmanh nih sal ah in ser hna hlah seh. Zeicahtiah Pathian sining cu tling khitkhet tein Khrih a minung sinak ah khan a um i amah he nan i pehtlaihnak thawngin nannih cu nunnak tlamtling kha pek nan si. Khrih cu thlarau uktu vialte le nawlngeitu vialte hna cung bawi a si. Amah he nan i pehtlaihnak ah hin nannih cu cuarpartannak kha nan hmu. Minung tuahmi cuarpartannak kha si loin Khrih cuarpartannak hrimhrim kha nan hmu i cucu hi a sualmi kan pum chung in luatnak kha a si. Zeicahtiah tipil nan in tikah Khrih sinah nan i vui. Cun tipil nan innak ahcun thihnak in a thawhtertu Pathian ṭhawnnak nan zumhnak thawngin Khrih sinah cun a thawh zong nan tho fawn. Hlanah cun nannih cu phungleng um Jentail mi nan si ca le nan sualnak ruangah thlarau lei in a thimi nan rak si. Sihmanhsehlaw atu cu Khrih sinah Pathian nih aan nunter cang hna. Pathian nih kan sualnak vialte cu a kan ngaihthiam. Kan leiba ṭialnak ca cu a chung i a ummi upadi vialte hna he khan a hrawh dih cang i vailamtahnak cung i a khenhchihnak thawng khan kanmah dawntu si ti lo dingin a hlanh. Cun vailam cungah khan Khrih nih thlarau uktu hna le nawlngeitu hna ṭhawnnak khan aa hlit phuak i zapi zoh awk men ah khan a ser hna i teinak in a kalnak ah khan sal tlaihmi bantukin a hruai hna. Cucaah cun ahohmanh nih nan ei nan dinmi thil kongah siseh, ni thiang le thla thar puai le Sabbath kongah siseh phung in serpiak hna hlah seh. Kha bantuk thil hna kha cu hmailei thil a ra lai ding an muithlam men an rak si. A taktak cu Khrih hi a si. Langhnak a sang khunmi kan hmuh i cucaah hawinak in kan cungnung deuh tiah aa ruat i kanmah le kanmah nih kan pum hi kan hrem awk a si tiah a ti i vancungmi kha, Kan biak hna awk a si, a timi hna nih khan sual zeihmanh in phaw hna hlah seh. Cu bantuk mi nih cun sullam zei set um ṭung loin minung ruahning in thil an ruahmi kha an i porhlaw i lu a simi Khrih i tlaih kha an ngol. Lu a simi Khrih sin khan pum nih cun cawmnak A hmuh i pum cu a hlaih cang le a thahri hna nih khan an fun an ṭem i Pathian nih ṭhang seh ti a duh ning khan a ṭhang. Khrih he thih le nun. Khrih he nan thiṭi cang, cucaah van le vawlei a uktu thlarau hna sin khan nan luat. Cucaah zeicahdah hi vawlei ta a simi nun bantukin nan nun? Zeicahdah tawngtham hlah, tep hlah, Tawng hlah timi kha nan ngaih. Hi phung hna hi cu voikhat hmanh an si cang hnu ahcun santlaihnak an ngei ti lo. Annih cu minung serchommi phunglam le cawnpiaknak menmen an si. Vanmi nan biak hna lai, nan pum nan i hrem lai, an ti i mi toi aa dormi ko an lawh tikah hin hi phunglam hna hi fimnak chung chuak thilṭha a si ding ko khi an lo. Asinain pumsa duhnak tei khawhnak ding taktak ahcun zeihmanh santlaihnak an ngei lo. Nannih cu Khrih sinah nunnak ah thawh nan si cang. Cucaah Pathian orhlei kam i Khrih nih A bawiṭhutdan cung i a ṭhutnak vancung khua chung i a ummi thil tu kha nan lung in i sehchih hna u. Hi vawlei cung thil hi si loin khika thil tu kha ruat hna u, zeicahtiah nan thi cang i nan nunnak cu Khrih he Pathian chungah aa thup. Nan nunnak taktak cu Khrih kha a si i amah cu a langh tikah nannih zong amah sinah cun nan lang ve lai i a sunparnak cu nan i hrawm lai. Nun hlun le nun thar Nan chung i rian a ṭuanmi vawlei pum duhnak, nu le pa sualnak te hna, dawhcah loin umtu khuasak te hna, hornak te hna, thin ṭhat lo te hna le hakkauhnak te hna hi nan thah hrimhrim awk an si. Hakkauhnak hi siasal biakning phunkhat a si. Cu bantuk thil hna ruangah cun Pathian nawl a ngai lomi cungah Pathian thinhunnak kha a phan lai. Cun nannih zong kha cu bantuk pumsa duhnak nih a rak in uk lio hna ah khan cu hna lak i khua a sami nan rak si. Sihmanhsehlaw atu cu thinhunnak te hna, ingchiat te hna, huatnak lungthin te hna cu nan hlonh hrimhrim hna lai. Mi va nih sawhnak bia siseh, holh thurhnawm siseh nan ka chungin nan chuahter hrimhrim lai lo. Nan mihlun cu a hmaan tawnmi a ziaza he khan nan i phoih cang i mi thar cu nan i hruk cang caah pakhat le pakhat i thleng hlah u. Hi mithar hi a sertu Pathian nih amah mui lo chin lengmang in a tharchuah lengmang mi cu a si i cucu amah hngalhnak kha tlamtling tein nan ngaih khawhnak caah a si. Cu a phichuak cu hihi a si: Jentail mi ti a um ti lo, Judah mi ti a um ti lo, cuarpartan ti a um ti lo, tan lo ti a um ti lo, mihrut sit Sithianmi miluat sal ti a um ti lo. Zeizong vialte cu Khrih a si ko i zeizong vialte chungah Khrih cu a um ko. Nannih cu Pathian mi nan si. Amah nih aan dawt hna i an an thim hna. Cucaah mi zawnruatnak, zaangfahnak, toidornak, nemnak le lungsaunak kha nan i ei awk a si. Pakhat le pakhat lungsi lonak nan i ngeih tikah pakhat le pakhat i ngaithiam u law i bawm u. Bawipa nih an ngaihthiam hna bantukin pakhat le pakhat nan i ngaihthiam lai. Cun hi thil vialte cungah hin dawtnak kha chap u law Dawtnak cu zeizong vialte i rem ṭhepṭhep tein a funtomtu cu a si. Khrih nih aan pekmi hna daihnak kha nan lung chung i biaceihtu ah ser u. Zeicahtiah hi daihnak hmuh awkah hin Pathian nih pumkhat chung i um awkah aan kawh hna. Cun lunglawmhnak in khat u. Khrih bia cu nan chungah tampi in a fimnak he khan um seh. Fimnak in pakhat le pakhat i chim u law i cawnpiak u. Thangṭhatnak hla, Pathian biaknak hla le hla thiang kha sa hna u. Pathian kha lawmhnak in hla in thangṭhat u. Pathian Kan pa cu Khrih thawngin nan lawmh caah nan tuahmi thil si hna seh, nan chimmi bia si hna seh, Bawipa Jesuh min in si dih ko hna seh. Nunnak thar ah i hawikomhnak. Nupi hna nan vale nawl kha ngai hna u, cucu Khrihfa nan si bantukin nan tuah awk a si. Vale hna nan nupile kha daw hna u law biahrang in ti hna hlah u. Ngakchia hna, Khrihfa nan si caah nan nu le nan pa kha upat hna u, cucu Pathian lawmhmi thil a si. Nu le pa hna nan fale kha an ing puang. an in puanter hna hlah u, an lung a dong sual lai. Sal le hna, nan bawile kha zeizong ah an nawl ngai hna u, an mithmuh lawngah an lungton i zuam loin Bawipa nan hmai zah caah lungthin tak tein an nawl ngai hna u. Zeithil nan tuah paohah minung caah si loin Bawipa caah ka ṭuan ti lungput ngei in nan lungthin dihlak in ṭuan u. Bawipa nih nan ṭuan man, Bawipa nih nan ṭuan man aan pek hna lai kha philh hlah u. A mi ca i a chiahmi laksawng kha aan pek hna lai. A rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih kha a si. Cun thil ṭhalo a tuahtu cu thil ṭhalo a tuahmi ruangah khan aho a si hmanh ah a tuah man cu a hmuh ko lai. Pathian nih cun ahohmanh a duhdanh hna lo. Bawi le hna, nan sal pawl cungah dingte le dawh tein khuasa u; vancung ah nannih zong bawi nan ngeih ve kha philhhlah u. Cawnpiaknak Thlacam ah ṭang u law lawmhnak in Pathian sinah thla nan cam tikah lungfim tein um u. Cun Pathian nih a bia chimnak caan, Khrih biathli phuannak caan cu a kan pek nakhnga kannih ca zongah thla rak cam lengmang ve u. Atu thawng i ka tlaknak chan hi cucu pei a si cu fiang tein ka chim awk a si bantukin ka chim khawh nakhnga thla rak ka campiak u a zummi a si lomi hna cung i rian nan ṭuan tikah fimnak in ṭuan u law caanṭha nan hmuhmi paoh kha ṭha tein hman i zuam u nan biachim nan holhrel cu a zungzal in ngeih a nuammi le a ṭhami a si awk a si i aho paoh kha zeitindah ka chawnh ah a ṭhat bik lai ti hngalh kha nan i zuam lai. Donghnak biacah kan, kan dawtmi kan nau Taikhikas nih keimah kong kha aan chimh hna lai. Amah cu zumhawktlakmi Bawipa rianṭuannak i kan ṭuan hawi a si. Cucaah nannih cu kanmah kong kha chim awk le nan lung in ṭhatter hna seh ti ka duh caah amah cu nan sinah ka rak thah. Amah sinah cun Onesimas kha a ra ve lai. Amah cu kaan dawt. kan dawtmi, zumh awk a tlakmi kan nau, nanmah chung i chungmi kha a si. Hika lei thil umtuning vialte kha an in chimh hna lai. Ka thongtla hawi i a simi Aristarkas nih nan kut aan tlaih hna, cun Barnabas Tuupa Marka zong nih an tlaih ve hna, nan khua lei i a rat sual ahcun ṭha tein rak conglawmh u tiah tinak bia kha nan hmuh cang. Judas Justas ti zongah timi Joshua zong nih nan kut an tlaih hna. Anmah pathum lawnglawng hi Judah mi Khrihfa i a cangmi keimah sin i Pathian pennak rian a ṭuanmi an si. Ka caah bawmtu ṭhahnem ngaingai an si. Nanmah mi a simi Epaffras zong nih nan kut aan tlaih hna. Amah cu Khrih Jesuh sal a si, nan caah thla a cam zungzal i fek tein nan dir nakhnga le nu tling patling nan si nakhnga le nan zumhmi kha fiang tein nan hngalh nakhnga le a nawl kha tling tein nan zulh khawh nakhnga Pathian cu a hal zungzal. Amah nih nan ca i rian har ngaingai a ṭuanmi le Laodisia le Hierapolis khuami hna ca zong i a ṭuanmi cu keimah hrimhrim nih tehte ka khaan khawh. Kan dawtmi sibawi Luka le Demas nih nan kut an in tlaih hna. Laodisia khua i a ummi Khrihfa kan unau hna kha rak kan biakchawnhpiak hna u. Cun nimfa le a inn i aa pummi Khrihfabu zong kha rak kan biakchawnhpiak hna u. Hi ca hi nan rel dih tikah Laodisia Khrihfabu zong nih an rel ve hrimhrim nakhnga rak kua chin hna u. Cun Laodisia mi hna nih cun nannih zong ca kha an in kuat chin ve hna lai i cucu nannih zong nih rak rel ve u. Cun Arkhippas kha Bawipa rian chungah ṭuan ding an in fialmi kha rak lim hrimhrim seh, an in ti, tiah rak chim u. Paul nih nan kut kaan tlaih hna timi bia hi keimah hrimhrim nih ka kut in ka ṭial. Ka thir cikcin hi rak philh hlah u, Pathian vel cu nan cungah um ko seh.